Ɛni lum kan iselḥayen kullec deg wallaɣ-nneɣ, neɣ un centre de contrôle principal? Ɛni yella lsistam i yettḥekkimen ɣef wayen nettwali d wayen nettxemmim d wayen nettḥulfu akked lqrarat i nettaṭṭaf? D tidet yella, maneɣ ahat mačči akken i tɣilem. Euh, di lmux, amkan-agi n uteḥkem ar waṭas n lɣaci yella deg unyir, qqaren-as le cortex préfrontal neɣ le lobe. Le lobe préfrontal neɣ le cortex. Ata wacu i d-iḍerrun mi ara d-lalem. Mi ara d-lalem, mačči d lkurteks prefrontal i ken-iselḥayen. Meɛna d ayen am uqaren lu sistem lambik i ken-iselḥayen. Ayagi yella ɣer deffir di tlemmast n lmux-nwen, yerna din i d-tteffɣen iḥulfan neɣ les sentiments bruts. Iḥulfan weḥd-sen. Di tama-agi di lmux, ur tezmireḍ ara ad teddmeḍ leqrar ɣef wayen i d-itteddun neɣ leḥwayeǧ yecban tigi. Meɛna tettxemmimeḍ kan ɣef tegneţ-nni n yimiren, yerna d iḥulfan kan i yellan deg-s. Meɛna skud tettimɣureḍ, amkan-nni n teḥkem yettbdil amkan si lsistem limbik alamma d lkortex préfrontal. Smaɣ-as i umkan-agi le centre de la civilisation. Axaṭer bla wagi ur tezmireḍ ara ad tesɛuḍ azalen. Bla wagi ur txeddmeḍ ara lxilaf gar wayen yelhan d wayen n dir. Mačči d lsistem limbik axaṭer win ad iḥulfan kan i yellan-is. Bla le cortex préfrontal d ayagi i d-iḍerrun. Mi ara d-tlalem, d lsistem lambik i ken-iselḥayen. Meɛna skud tettimɣurem, amkan-nni n uteḥkem yettruḥu-d ɣer sdat. Meɛna teẓram, amkan-agi n uteḥkem ur ittnekmal ara ḥala ma tewwḍeḍ xemsa u ɛecrin n sna di leɛmer-ik. Fhem-iyi-d, ɛecrin n sna ar deffir ur zmiren ara ad tbedden ayagi, meɛna tura tussna tbedd-d ayagi. Alma tleḥqeḍ di leɛmer-ik 23 neɣ 24, 27 n sna, ara yebdu umkan-agi ad yettḥekkim di tudert-ik s lekmal-is. Ula d wid yeqqaren di tesdawit mazal di sistam lambik i ten-isdduyen. Neɣ ahat nefs akka nefs akka. Dɣa akkagi ad tiliḍ ama. Win yettnaharen netta yeṭṭes. Ata amek i tettaruḍ il sistem lambik ɣef wayen ɛnan lqararat ɣef wayen i d-yettdun. Am akken ara d-negzeḍ seg umkan ɛlayen bla ma tmuqleḍ. Ad negzeḍ seg ucruf ama yesɛa lmitra ama yesɛa ɛecrin lmitrat. Meɛna mi ara d-yuɣal ɣer dagi, imiren ad teddmeḍ lextiyarat yebnan ɣef wazalen. Ayen akk yesɛan azal d ayagi. Mi ara d-yuɣal umekkan ur d-teḥkem ɣer dagi, meɛna mačči uqbel 25 sna. Ad tizmireḍ ad teddmeḍ lqrarat d lxetyarat ɣef ayen yeɛnan ayen i d-itteddun. Oh! Qqaren-d belli inelmaden n tesdawit zemren ad ddmen lqrarat ɣef ayen yeɛnan ayen i d-itteddun. Ɣilen zemren, meɛna ɣer tidet ur zmiren ara. I d-inim rǧu. Ẓṛam d acu i d-qqaren wid yessekrin tikeṛwas? Ur tezmireḍ ara ad d-tekruḍ takeṛṛust ma yella ur tewwiḍ ara xemsa u ɛecrin n ssna. D ayagi i d-qqarent listatistik. Ḥaca akken i k-yehwa, suɛel i ddiplum i k-yehwan, lmeɛna seddaw xemsa u ɛecrin n ssna mazal d lsistem lambik i k-iselḥayen. Yerna di lweqt i ginna, nezmer ad nwali s tmacinin ayagi akk mi ara d-iṭṭer. Ayagi tebdid skud d-timɣureḍ. Yerna twalim di teswiṛa-agi amek k-ttnerni lmux, yettaẓ ɣer tama-nni tazegzawt, dɣa akkagi amkan-nni n udeḥkem yettuɣal ɣer wenyir. Dɣa dagi i yettili umeyyez ɣef lqararat yeɛnan ayen i d-itteddun. Ɣef wayagi, acḥal d iseggasen ayagi n kini qqareɣ-d akkagi, meɛna lliɣ am win yettsuɣun deg uneẓruf mebla ma yella wi s-d-yeslan. Meɛna tura tamussni tthebbet-d ayagi. Imawlan ilaq ad leɛben dduṛ meqqren di tudert n warraw-nsen, ulamma di tesdawit alamma leḥqen xemsa u ɛecrin sna. Aṭas n yinelmaden di tesdawit yettɣaḍ-iten lḥal mi ara slen imeslayen-agi, anect-agi axaṭer ur fhimen ara d acu i yeḍerrun di lmux-nsen. Ilaq ad sfehmen belli akken yebɣu tḥercem neɣ sɛut acḥal n ddukturat i wen-yehwan, ayagi ur yettbedil ara tidet-agi. Tesɛu ma tebɣiḍ ɛecrin ddukturat meɛna ur tezmireḍ ara ad tekruḍ takeṛṛust ma ur tesɛiḍ ara xemsa u ɛecrin n ssna.

L'hormone-agi ttemcabi mliḥ ɣer l'ocytocine. Meɛna la vasopressin-agi tella s waṭas ɣer urgaz. D tagi d l'hormone n leḥmala ɣer yergazen. La vasopressin-agi txeddem-d ass-a, meɛna ur inekmal ara. Assaɣ inekmalen d l'ocytocine i t-id-ixeddmen. Meɛna la vasopressin-agi txeddem-d assaɣ ur nekmal ara, anect-agi s ttawil n tuzuft. Meɛna daɣen, tebten-d belli mi ara tesɛuḍ assaɣ n tuzuft deg d waṭas, Anect-agi akyaǧ ur tezmireḍ ara ad tesɛuḍ asaɣ iṣeḥḥan akked wecrik n tudert-ik i waṭas n lweqt. Yernu ayagi akk iḍerru-d dagi, di lmux-nwen. Udem swayes i ɣ-d-ixleq Sidi Ṛebbi ifaz mliḥ mliḥ. Yerna awal-is Iwufeq akk ayen akka wen d-qqareɣ. Am ɣef l'ocytocine, am ɣef la dopamine, uked la vasopressin. Um, Meɛna tazmert-agi la vasopressin tettenqas mi ara tesɛuḍ assaɣen n tuzuft akked waṭas. Yernu ur d-ttarraḍ ara s lextar belli assaɣen-agi n tuzuft d waṭas diri-ten, yernu ur tizmireḍ ara ad tḥesbeḍ lemḍara-nsen acḥal tewweḍ. Ayagi akked lacimi i d-iḍerrun dagi di lmux-nwen. Ɣef wayagi, argaz, Izmer ad iznu akked tid ixeddmen lɛar yernu ad s-yeɛǧeb wanect-nni. Ad s-yeɛǧeb s tidet. Irgazen daɣen sɛan yiwet n lormone isem-is la vasopressin. Meɛna tagi ur ɣrin ara fell-as mliḥ akken a ɣren ɣef l'ocytocine yellan di tlawin. Ma d tura bdan qqaren fell-as. Qqaren-as lormone n zzwaǧ akked yiwet n tmeṭṭut neɣ la monogamie. D tagi ay d lormone i yettaǧǧan argaz ad yeddukel mliḥ akked tmeṭṭut-is? yernu yettnadi yir ad yexdem tuzzuft akked tlawin nniḍen. Lormon-agi tetteffeɣ-d mi ara yaweḍ wergaz ɣer tqacuct n ustumen neɣ l'orgasme. Ɣef wayagi, mi ara d-nini tuzzuft tesdukkul argaz akked tmeṭṭut-is, ayagi mačči deg wayen yeɛnan kan i ḥulfan, meɛna s tidet tettili-d tdukkli di lmux neɣ physiologiquement. Ccɣel i txeddem tdukkli-agi, d akken tettḥarab ɣef wassaɣ n zzwaǧ gar wergaz akked tmeṭṭut, tettḥarab daɣen ɣef twacult i wakken dderya ad d-kkren akked imawlan yeddukklen.